Temaşevan û guhdarên Ajansa Xwedek dembaş dîsa em li mijara xwe ya Pira Bafid veguran. Niha li ser dîroka Pira Bafid gelo ji kengî ve ye û kê ava kiriye? Ji xwe em bêtir jê dera dest pê dikin û em em gotinê miletê me gelêriyê civakî jî em wa jî e, e, tênin û bi dest dixin û em serva vê axaftina hanê dikin. E, Lêkolîn vana gelek ser pira bavê nivîsaniyê taybet yê biyanî mînak O'Connor û mînak Galizo dibêjin bi ew pir dema romaniya ve ya. Dema ew nerîna wa ya, dema romaniya sed û hevdehê Zaînê ya. Ew baweriyê wana dibê romaniya ew pir ava kiriya. Lê Luîs Şêxo ê ê lêkolînvanê Kurd dibêje na bi ew dem ew pir dema Sasaniya be û em zanin ku Sasanî jî bavkê me yê Kurd in û sê sed û si û heft tê zayînê na di dema padîşahê me yê Sasanî Şabûr veya Grînlanda misilmantî û ya zanistî û Ibn el Esîrê Kurd ê Cizîrî ew dibêjin hezar û sed û şêst û çar a Cemalîdînê Esfahanî bi ew pir ava kiriya. Bi ew pir ava kiriş bi Cemalîdînê Esfahanî di dema zengiya de bû û wezîr bû berpirsyarê Cezîra Bota bû û heta dibêj sedema wê pirê jî Sezak Xwarhanekî, Qutbedînê kurê Îmadê Zengî helwestek jê qey çavreşî dayê ka çi rengî bû helwestek jê girt û got evî zêdegavî yanî yanî tebzîr lê kiriye gelek aborî tê de xisar kiriye ne hin ka mehna neke hencetin dibê dibê lewra vê ca ew kire zindanê de ew kire zindana Mûsil de Cemaleddînê Isfahanî Û Cemaledîn Esfahani hevalê Şêrko Şêrko Şêrko Esedînê Şêrko yê Eyûbî bû, hevalê wî nabû, lewra veca ew lî ma pê ve, divê di zindanê de mir ew Cemaledîn bû sezayê avakirina yan ka avakirina, nûkirina ka çi ya welhasil guhdana pirê ye û me zextek xercîk lê kiriye, divê bû sedema vê yekê ku helwestek jê girt Qutbudînê kurê Îmandîn û ew kire zindanê zindanê de mir û û Esedîn Şêrko Cendekî bira me kihê li wê derê veşart. Lê ya herî xwertir, ya herî zengîntir, ewa bi çanda me ve girêda ya, bi çîrokê me ve, bi kelopûra me ve girêda ya, dibê ne, dide me, dibê mîrekê, mîrekê Cizîra Botal bê wa pir ava kiriya. Ji xwe xwediyên behsa ava kirin dikin xuya dikê ka nûkirin tê de ye, ka çi ye. Lê ew nerîneka min jî de heye, ez dibêjim ber ku bavkê me yê Mîtanî gelek şehristaniya wa xwert bû di herêmê de. Ez dibê belkî ew pir hê dema ava vebû. Ji xwe beriya ku pir ava bi vî rengê henê vê endeziyara dibê pir carê jî hebû lê ne xort bû. Lewra vê ca bû bi rengê hal û xort kirin û bi kevre hat ava kirin. Dibêjin dibê mîrekê Cezîra Bohta ji xwe di endeziyara me ya kurdî de Hosta ki navdar haya Henno dibêjne de Henno. Henno yê serdemê mîrekê me yê Kurdî ya. Pê vegirê de ya ava kirina Pira Delal ya Zaxo bi ew jî hostayê wê naya û pê vegirê de got ez jê dera dibînim dibê Birca Belek jî dibê Henno ava kirîya ya ew jî ya Cizîra botayê Birca Belek. Ew jî dibê bîjî ev li ew herêma me ya Bakurê Kurdistanê ya. Wekî dît bê endizyarê Pira Baft e jî wî Pira Baft ava kiriya. Lê dibêjin xwe ne da ber. Mîrê Cezîra Botajê xwest jî ku Pirê ava ke dibê heno xwe ne da ber, xwe ne da ber. Ne bi dilî bû ka sedema wê nav çi bû ka em nizanin. Lê dibê keça Mîr Hinekî hişt got Heno qayîl bê, alî aborî qayîl kir, alî darayî, alî malî. Çilo qayîl kir? Divê kîskê zêr anîn û avêtina avê de. Û got Heno got atê lingê pirê li vir deynê, li vir deynê cihê kîskeya deynê û ew kîskê zêr ji te re. Kîskê zêr ji te re. Divê Heno qayîl bû. Çîrokê me ya êmeyê kurdî, kevne tûra me hûret bijî. Divê Heno qayîl bû û dest pirê kir lê beriya dest pê kê mercekî xwe mîrê zêra botara. li pêkanî gotiye ku divê kevirê li gor kêfa me bin, kevirê bazilt bin û kils be û divê palê wê erkedarê wê jî tu li gor min wana bênî û divê a li gor xwe pîlanê dênim a li gor xwe ava kim tu destwerdanê tedexulê tu di avakirinê de nekî divê bi vî rengê henê divê mîr qîma xwe anî divê pir ava kir û kevir jê re anîn.

Dibêje ji bo wî xatirê got wî biceribîn ka gotina wî rast a nerast a, endiziyariya wî na pîlan serziya wî rast a nerast a, dibê kevirek ji hê wan dabû, xuya nekir. Dibêje got got ji hê vî kevirî ev kevir xuya nakî, min ev kevir hesiband bû, min ev jî hijmart bû. Xwestin wî li şaşiyê biqulbînin. Lê wextê got lêpirsîn kir û û xebat kir ka kanî kevir kanî kevir talî Ka karkerî wî Palî got nê ku wela ma ser bi hurîk ji ser çêkir ma te ceribandî û dê kevir wê li filan derê me veşartiya wê ew kevir jî anîn cihî wî de danîn û pira bafit pê re bi endizyarî gelekî çêbûn. Dîsem spasiya we dikin em ê kurta xelek ka jî tirkî em ê behsa berdewamiya mijara xwe bikin.